Dja-m ben di kel jetu. Nton asin, kel vídiu li N ka ta faze-l. I pamodi ami, kes kuza ki ka sta dretu na nos país, ki ka sta. Pamodi nos país, mi N sabe kuse ki nos país nau nu gosta di el. Tudu algen sabe mi é dinheru. Tudu algen sabe mi é dinheru. Ami N ka oia, N ka sabe más. Bo siña, kel dia ta bai pa kuza di MMA. Ami N ta fla nhos tudu ki sta la. Xintadu la, milionáriu ka ta da nada, N ka ta da nhos. Má nhos xinta, nhos pensa, nhos pensa modi ta kusa. Pamodi nhos ten ki ta kria burgónha, nhos ten ki ta kria burgónha na ki kusa di MMA li? Pamodi ka nhos pensa ma é sô nhos ki ta kume nau? Mi N ta odja kel kusa di MMA li, tudu anu nhos ta riklamadu di el. Sénpri ka bu, nos kabuverdianu, nos nada nu ka ta konsigi fase ki bali, nada nu ka ta konsigi fase. ku amor. Na nu ka ta fase, nu ka ta fase un kusa pa ken ki merese. Nu ta fase pa ken da mas. Nu sa persebe kel palavra li? Mi N ta fla tudu anu, mosinhu, tudu anu na kusa di CVMA ta da un konfuzon, ta da gera, ta da kusa papia. Pamodi nos kauverdianu, nos nu ka sabe fase kusa. Nos kauverdianu, nos nu ka nporta tra kumida di boka di kel, nos nu ta pui na boka di kel otu. Mosinhu ami n odja kes kuza di CVMA so artista ki bali pena ami n ta atxa ma kuza di CVMA ta ten kel artista ki ki ten ki artista ki ta kanta y mc butuia ki sta ki fase kel musika na kel anu ki rabenta n ta atxa ma debe pulula ka pamodi tudu n ta kre pa pulula ma tudu ka ta da pa pulula tudu ka ta da pa pulula mas mosinhu na 2021 di abril pa frenti Uniku otxi po ki rabenta foi un so rabenta pa tudu mosinhu ten monti artista ami n odja n odja n odja n xinta n pensa mas nos kabuverdianu nos e genti di CVMA es é un burgonha ma es tudu es tene bariga grandi pamodi ma n bai nhos atrás di un bon fitxadu. Ma n bai nhos ata pagadu pa nha pui algen la nhos dexa pamodi dinheru ka tudu na vida mosinhu nu ten ki ta tene vida ku saudi na kusa di CVMA mosinhu funa na ki mas toka na CVMA ki toka na dos dos mil e ka pamodi di nada no mosinhu ke ki ten ten ten ken ki ten di da da mosinhu ten tine militri na ku si funa na ke fase kotave ke ta fla si ki mundu Nho lenbra ki funaná ku txipó e ki abri kaminhu di kes funaná di kes tipu li. Dja tinha ku txipó, má di kes tipu funaná li e ki abri kaminhu. Ten ke, ten kes ki mu, mu, gu, mutxi, tra kes ki albu konpletu, ki rebenta, ki tudu algen ta tra fotu pa tudu kon kolader. Mi, mi nkoia kes kusa la di, di kel jetu li. Nhos sai ku nhos sai tudu algen ta lenbra di ke fulana di ke fulanali asin nhos obi kantu vali valizason ki ten na un anu na un na un anu mosi na un anu kuse ke ta pasa ku nhos la kauverdi jinti di MMA es é un vergonha pa nos pa pa pa artista n oja monti artista ki ka sta la mosinho ki. Fulana ki toka mas ki kel-li na 2021. Ki fulana ki toka mas di kel-li? Nhos oja, ta poku pa dus mil, pa dus milhon. Nhos djobe, 23 di abril di 2021. Ki fulana ki toka mas ki kel-li? Mosinhu, ka ten un fulana. Mosinhu, si kusa. Pamodi, genti di Kabuverdi, N ten serteza abusuluta ma es sa ta pagadu pa es poi algen la.

Nos flan ki funená 2021 ki subi ke votu li. Nho bai Mos di nhos komenta li nhos komenta li pa mos ta obi ki funená na 2021 ki subi sima kel li pamodi ki rapasinhu ke dol de ka staba la pamo es ta papia di Santa Catarina ke ke padroi di nos pais di Santa Catarina ki nos ta bai na santu. Nhos obi kel muza li mo si nha partida nha partida ke vira disi mola nha partida tudu algen pa partida jinta pe na txon nu pidi manba nhos ka ten mai Não vini pa mi Mosinhu pamodi kel li ka staba la ka meste ganha pa staba la. El é úniku, fla na 2021 pa gosi, ki ten más ki obidu na mundu interu, ki pa ómi ta pari pa truka un kulader. Pamodi ki ka sta la? Pamodi ki li ka sta la gó? Si é pa kel ki kanta ki obidu pa truka un kulader, kel li ten ki staba la primeru kabésa. Pamodi el ta kanta verdadi? Pamodi el ta lime asantu na bóka? Nhos káuverdianu di MMA, nhos é un vurgónha. Tudu anu argen ten ki ta pâpia na nhos. Tudu anu argen ten ki ta reklama un kusa. Pamodi di nhos, nhos sta sima un baranpui. Nhos ten ki ta muda. Tudu argen ten si diretu. É ka tudu argen ki ta bai pamodi kada un ten si diretu. Nha bu txora. Nhos partilha kel video li mosi. Nhos partilha di stimoni. Pamodi ke ka pudu la mosi. Nhos oia kantu pole, nhos oia kantu poleson ke tene li sin. 1800 milhon. Pamodi ka sara. Ki kiri konta verdadi pamodi ki Kes música kali é música ki más toka di un anu más toka kotxi pó más toka pro ka ten ninhun di nos kauverdianu ka ten ninhun propi ki txiga ses meta li pamo di ka sta la nhos kumbidas kes fla nhos nau o nhos atxa mi ka meresi o cvma é pa ken ki da más nho pera muta li fina nu ta papia pamodi ki otávio ku trmilitna ka sta la. Ten son txeu, konpa, ten son na txada, konpa, ten son di momentu, konpa. Seve MMA, ka tra pa bu trufu na na pa pui no. Ten ken musika di momentu, nhos ka sabi kela. Ten ken musika ki ta sima fin da seve MMA di anu pasadu, di musika funa na ka otxi po mas tokadu keli. Seve MMA la dentu e sa ta pagadu pa e pô algen la. Tudu kel ke pui N da grasas a Deus Ka meste pui pa tudu ganha nau Mo sinhu ten kusa ki merese Ten algen ki merese di sta la propi El merese sta la mai merese sta la pumeru Kabesa merese sta la propi Mo la el ku muti Muti fasi albu Sta la pa albu Ka sta la ka ta la pa se vemea Pamodi ka bu la Mo sinhu Kabu nos kabuverdianu. Nhos oiu, kabuverdianu, kabuverdianu nada ka sabe fase kusa ki bali. Uniku kusa ki nu ta fase ki bali, so pape na vida kunpanheru ku ku ku pome kornu ku gera ki nu sabe. Ma N ten serteza, mo sinhu, pamodi ki se VMA e ka ta e ka ta abri. Kes funaná li di 2021 é é funaná midjór funaná di 2021. Tudu artista nos é amigu, má funaná ki toka sima kel-li na 2021 ka ten. Es tinha direitu di staba la. CVMA ta fasedu pa músika di momentu, di 2021 pa 2022. Nhos sa ta konfundi ma músika di é é di 2018. 2021 na abril pa gósi músika más tokadu é kel-li. É pamodi ta linha Santa Katarina ki nhos ka poi? CVMA. N sta kuazi diskunfiadu nau livru dja daba ten pa tudu na bera. Kel-li é múzika ki é obidu pa tudu ku ba nkuladeru, ba mati kajada. N odja algen, N odja tudu ku ta obi kel múzika li ta bai ta bu na TikTok. N odja indianu ta bai ta bu na TikTok. Pamodi ki nos tera, nos tera, mosinhu, múzika más tokadu na 2021 é kel-li ku Mutxi. Tudu algen sabe, Mutxi ka sta la pa CBMA, el sta la pa albu. Pamodi la Kabuverdi. A es, es ta sima pruta ki inda mas. Nhos tudu ki sta la dentu, nhos ta kabesa. Nhos ta sima nhos prizidenti. Ten algen ki meresi mos di dominiu? Djoli, ami N ta fla, pamodi es ta pui pakinha povu ki ta bota, ka es lixu di es ki ta trabadja la dentu ki ta vota, nau. Ka pamodi es lixu ki ta manda. Pronto pa pa pa es ki ta manda nau es es ta pagadu gosi internet ta bai karalhu sta um monti la ki merece sta um monti la ki sta ki ki merece staba la mo sim es ta abri um pagina CVMA es ta para ku kes poca bergonha es abri um pagina es ta pui musica mas tocadu nos povo ki ta vota es é ka tem nada a ver nau a es é um ser humano sima nos es é ka tem nada a ver es tem ki ta para ku kes kusa di di um para um pui li sim. Es ten ki ta para ke ku ta impara npui li sin ke di musa ke di musa di tino milita li e musika mas tokadu na milu di vinti un e musika mi fla nha patron ke nha patron ta pui ta pila bai la trabadju ka ta persebi nada so movimentu di musika ka la kabo verde es la kabo verde e ken da mas

Ka sta propi na nome mos artista nos tudu nos e amigu nos tudu nos e amigu n'gosta di nhos muta nho moko nhos dje meu ma musica ki toka mas ki kel li na 2021 ka ten pamodi ka brula e pamodi ka paga nhos dinheru nhos ki sta la dentu di cmma e pamodi ka nho mô fitxadu pamodi ten fidju pede kumida nhos trabadja nhos ganha nhos dinheru nho dexa nho nholi ten botinhu nhos abri un pajina nos ki povu nu ten ki ta muri ke ku tudu nu abri un pajina nu abri un pajina. Es ta abri un pájina se vê mi ha es ta pô artista nos ki ta vota nhos para di karera largu di toma dinheru di argen pa nhos pô argen la pa nhos ka pô ken ki merece lixo di merda pamodi ka pô la pamodi nhos ka pô kel rapasinho la pamodi pamodi e na 2021 na funda na ka otxi pô ka ten ninhun ki ten nem kuazi 2 milhon di valiason ka ten. Criolo unido apo é grande cantor pamo é capule tambe pamo é capule tambe bu sta na boca lago la nsin es ta rasta tudo ki ki sta na Europa es ta rasta otu la di otu terra es ta es ta meti la es ta skesi nos pais cada pais faz ses musica cada pais o Angola o Moçambique es faz ses CPMA CPMA cabo-verdiano é pa cabo-verdiano ka tem nada di otu pais nton nho poi eko la dentro nton por abo nton CPMA é pa musa di momento o pa musa di di o es ta pa nho dado mon fitchado. Palhaço, nhos tá um data de que por isso que não tá pedindo nhos praga nhos muco. Pão é caputino ali. Pamor que tino, pamor está ali minha Santa Catarina, está ali minha santo. Nhos que tem mãe o quê? Ou nhos é ser humano? Mozinho, que mentira. Tudo que é que está comigo, nhos comem li nhos komenta li. Mosinho kel música li é música más tokadu é música ki monti omi pâri monti omi pâri na kel música li pamodi rabenta zeca diabu na kel música li si bu ka rabenta ba rabenta bo odja ma mi n'ten serteza abusuluta kel li ami diós ta manda manenti pa mi na nhos es dja ta pagadu pa es purgen la.

Ago nos genti ta trabalha se vma ka ta pura pa sinho la nsin pamodi ta li nha mãe pamodi anho ka gosta di nho mãe bom sinho se vma tem nu tem nu tem ki ta luta pa kel li pamodi tudo alguém tem si direto bom sinho tem alguém ki merece claro me so kel alguém ki tem bom coração ki ta more faxi so kel alguém ki ta faciô bem ku ta faciê mal e punu funa na na coronténa omi ki sta di guerra ku muger pu pas. E ka nada ku mi, N ta blokiau gosi li si da un kumentáriu ma bo ka. E ka nada ku mi, ami N ta fasiña vídius, dôs tudu ta diretu, bo ka sa kuzê ki N ta pâpia. André, bo sa kuzê ki bu ta pâpia, sô bu distraiu. Anos tudu nu sta li, CVMA é sta. Nos tudu, é povu ki ta pô CVMA riba la, si no povu nu ka bai CVMA ka ten. É povu ta kanta, ken ki kanta tudu merese, tudu kantor ka ta na pasa la. I sta na nha kabelu, nha ta nkomodau? O algun kusa u ten aver ku nha kabelu? Ba tranka el na kadera mos. Tu no CVMA es ten ki ta abri un pajina es ta pui na CVMA nos ki ta vota. Nhos sta la primeru lugar. Mos i si musika di momentu. Ki ta manda fora Polis ki gosta di nsinja ami so ki mi nha sabi tempu antigu na bida ma kauverdianu gosta di dinheru es gosta me mosin nka ta fla pamodi di nada nau mosin kabuverdianu anu nu ta anu ta anda ku kunpanheru so injustu. Ka n troka nada ku mi, ma bo ta bai kuzê pa N blokiau propi? Bo odja ovidu na bu ratxal ku? Bo ta fla ka troka nada ku mi, mi é kantor, mi ta kanta pa N tra odi li propi? Ami lixu, N ta tra moku, sa di li. Ba ba fla ka troka nada ku mi, mi N ta kanta, mi N ta kanta tanbe, mi ta kanta, si ten mi ka un kantor, ma mi N ta kanta tanbe. Ma un kusa, si CVMA é fetu pa kes múzika di un anu,

Severa ta kumesa já já li, ta kumesa já já li. Nho bai obi artista ki puru la. Já já li ta kumesa pamodi mosinho artista na 2021 mosinho ki racha funaná ki pu ki pu monti rasa ta pira baiu é só é kel funaná li. Mosinho é toka ben tokadu. Kuazi ta kuai 2 milhon di validason. Na nos kauverdianu, nhos oja 2 milhon é ka poku, môs fidju. Kauverdianu ta tene 500 mil ka ta krê trabadja, dipôs el ta ten 1 milhon ka ta krê trabadja. Mi Jeus ta bali oji, ami N pensa pró, N djobe lokê ami pró. Mozinhu, sima N fla kri, Kriolu Unidu sta la Kabu Verdi, es ta kanta Salve pa Fronte, panta bu se mun, se múzika, pamodi ka puru la? Es sta na boka d'agu. Pase ma sta omi ki ben la di Santu Tomé, la di Angola sta puru la. Nos ten CVMA é pa kabuverdianu. Nhos tira burgonha di xegadja d'arku CVMA. Gosi, gosi pa frenti ta fla nos tudu é nos povu. Pamo é ka pa keda pasinhu li tanbe. Pamo é ka pa da pasinhu li tanbe. Pamo la Kau Verdi es la ta pagadu. Pamo a es, a es, a es kauverdianu a es ser dadu dinheru é ka nporta te da kadera.

Pamodi kauverdianu nhos é kuste ki rasa nhos é pamodi rapazinhu ka paga nho dinheru pa nho pui la pamodi tem miniu peda kumida e tem miniu peda kumida e tem isi vida pe fasi tem mai pe sabi del jorge é nfla mejor sou artista de kau na tudo artista ki sta la un é bunitu ma un é artista ki kanta funanana 2021 Mas ki kel rapasinhu ki di tinu midida ka ten, kel rapasinhu li sin e sta na kuazi na bera un milhon, pamodi el ka pui la tanbe? Ka mesti ganha so pa sta la tanbe? Kalema ka ten nada ver ku kalema e sta orientadu e ka ten nada ver ku un kuza dexi nho di ku tinu militina meresi staba la kriolu unidu meresi staba la. Yo mi na fla mi fika pa spantadu ku ku nu mes somo sinho munta algin ki ta fasi video nu fasi video nu nu papia keli pamodi min ka ten a ver artista nho ta dinheru nho ta dinheru ka mi nada ku mi mi sami nho ta pamodi ami detadu livru den nho atxa livru skrebedu nho sta da dinheru nho sta puru la dentu tudu algin ki sta na topi mama sinho fladu ma kenha ki bali pena. Fla la, Undi ki dinheru ta la ki sta? Fla kenha ki ten valor nu ka tra valor. É sima omi ta ten bon mudjer dentu kasa bu ka tra valor. Bu tra valor ku pirdi. Pamodi ki ti nu ka meste ganha no? Ka meste ganha. Pa sta la pa odiadu tanbe me ten si valor. E kanta ben kantadu mon si. Kera pa si un di kanta ben kantadu. Pamodi ki algin ka djuda pa e ku Europa inda. Pamodi nho ka puna se vinha la tanbe? Nhos kabuverdianu nhos é un burgonha alen ki nho ami nka pensaba porsu nhos tene tudu stangu moxuxu na ke kada largu la un dia stangu ta rabenta nhos pamodi nhos gosta di dinheru nhos ta stima partidu ki ta ranja tarbadju Ki ta ki ta ki es ta parse so na tempu di kanpanha ma tempu atrás e ka ta parse nhu sa ma nhos monti ki sta la dentu di CMMA ma nho rabi nho bai ke bairu li ma nhos bai ko txi po di tinumili tina pamo nho ka pui la pamo di nhos ka pui la bo pamo di kada nho dinheru a nho ka ta xinti burgonha a nhos e un burgonha pa nos povu ami nta fla nos tudu nos povu pa nu luta pa no diretu CVMA é nós ki ta pô riba la É nós ki ta oia ses múzika É nós ki ta punhô muda stória É nós ki ta prende pa três nhô múzika É ka es kuatu baristangu maxuxu ki ki sta riba la nau Ki ta pô prisidenti riba la É nós povu CVMA é nós povu Nós ki oia si múzika Múzika si ka na boka di povu É ka na boka di povu Nós pui la tanbe Nós pui la Lata di lixu Ka inzati rabes, nga ta koba, nga ta koba nha no, nga ta fla-l verdadi. Músika más toka, i ta fla, nha músika di un anu. Kotxi pô, músika di un anu, i di kel di di kel di militi na li. Kuazi dus milhon. Ba djobe la, nho ba djobe na Youtube, ki Funaná ki sta la di 2021, di di di mil 2021 di di di abril pa gósi, kual ki tene ki avaliason la? Pamodi ka na boka di tudu povu. Bu ta mi nu ta pilha badju Fina nu labanta di kó ta pilha badju Ka ta pudu la Ki éra posível pa nu ka pula tanbê Pamodi el fla ka sta fóra pa nhos lixu Nhos ta pagadu pa nha pô algen la pamodi nha ka pui la Ami kantu nha mai ka kusa li própi la agu sta inda odju própi N fla sevi ami an es sta Es sta pa ken ki pode ô pa ken ki ten dinheru ô es sta pa kenha ki kanta sábi pa kenha ki pu algen labanta di kóva kanta músika. Nhos fala la. Nhos fala la. Nhos ta un data di lixo dentro Cabo Verde. Nhos ta fazer coisa. Dinheiro ta mata nhos ainda. Nhos ta vai dinheiro ta fica. Não ta pega nhos família. Não ta pare com ele. Não ta toma tudo dinheiro. Pamodi nhos capui. Pamodi eu capui lá. Pamodi igual quem que capou está lá. Música mais tocada de 2021. Capou está lá. Pamodi. Então eu fui lá também. Mentira não fui lá também. Que tava bem no bairro. Menina para na pila de casa. Assim da pila. Minha família. Monco também. Almesutiempu é sima N fla Múzika sta fla nos múzika di momentu é kel ki ta sta la gósi pamodi mostra nos tudu mundu luta pa nu luta pa nos artista kel ki ta ratxa-nu é funa-na ki nu ku ta bebê família ta lanta di kópu bo ta ntende es é sô lixu ki sta la dentu a mi ta atxa stranhu ta atxa stranhu própi pamodi ki ka poti nu la própi mi djobi tifa tifa tifa ta ngana manda tinu mia sabe fla tinu ora abo bu ka sta na sebe mia sô tenu ten un dó di el nu ka pâpia N fla nau txeu N ka mete na ke ku sta li pamodi ka po ki é mô ki ta faze. I ki ta fla, Ken ki é doutor Apaxonadu pa ki ta kanta fla si, E ta fla si, Praia sta mai prigu tanbe, pa nu ka pula. Menus ki kuatu dia ja tene, mais di sinku, un simana ja tene kuai kinhentus mil. E sta poi, e sta, e sta panha so kel ki nda mas. Nhos skirria burgonha na nho rostu. E la e so madrinha ku mamá ku papá ku kes ki ta da-s na ku, ki ta da-n na furu ku kes merda ki e sta pui. Amoris, n sabe ma gosi di nsin ta bai n ta txiga n ta da sen kontu di kes jesta la pa n kanta kel muza ki ki ningen ka mu toka ki ta obi-m el no ta ntende pa mo la kau verdi mesmu ku prisidenti ku tudu esi ku pulisia ku tudu esi bu ta fasi medu da dinheru bo bo ta sai pa amoris ka pun pcc la tanbe. Pamo e ka po Criolo Unido la tambe. Pamo e ka po Tino Milti na funa na mas tokado 2021. Pa fla nhos un gosi nhos e un data di lixo ta la dentro. Ma tambe Dios e bom pa nhos. Dios ta fasi justisa ti fasi. Omi ta fasi buda 2021 ki, moi, puk'e fla na li kori coronavirus ki.

Inda ten di di di 15 horas ta uma uma hora ta uma sepa música que é ka kiri. Eu estou na eu estou na racha que luba funa na que racha pouco tempo nisso. Ou é onde está também. Ainda cá ouvir de quem é que lê é um vergonha. Não é um lixo de pessoa. Palerma de merda. A bo música di momento oi ki música di momento? Nhos é um vergonha ki sta la dentro. Mosinho parse ke viru li pa txiga la nes. Porra. Mosinho, ka tem nada a ver. Mamin ta bai pa direto, kada algem tem si direto. Se u trabalha u tem ki ta resebe. Nton bo ke ta resebe. Ki funana ki toka mata ki keli. Nem, nem, nem tinha menino tinha que tinha quase 2 milhões é capui e pensa se música tá toca onde que vai esse que tá pui esse cada um mó fichado para morrer esse tem menino para dar comida um mundo que que olha que é capui próprio é para você tá canta só verdade

Povu Kovenianu ta kanta sabi sin, Mo si Kovenianu pa kanta menu ku un anu pa tene dus milhon, mo si nha ka brinkadera no, mo si e meresi pa nho pula tanbe. Si nho ke la meresi pa nho pula, mo si e pa diretu. Ami nta kre pa abri pa abridu ku tra MMA. Tudu anu pa es abri un pajina nos povu ki ta vota. Mi n'atxa ma n'ten rezon. E sta li primeru kabesa. Lonji di nha mai, lonji di nha familia, mo si pamodi ki ka pun rapazinhu la. E tinha direitu pa es ta primeru kabesa. Inda nhos ta morri kakapu algin inda. Ma mosinhu ten algin ki meresi. Ken da Seza ke ki di Seza, fika ku ke ki di bo. Nhos tudu nhos e ser umanu. Ma na nome di 21, mosinhu na nome di 21, rapasinhu da sta na funa na ki fral munti mudjer fasi abortu propi. Pa un monti é konu ki pui ta N odja un monti vídius mudjeris ta rebenta Zekinha na kel múzika li Pamodi ki ka sta la? Kuzê ki kontise ku nhos? Rapazinhu ka tene nha di da nho pamai tê fia bira kumida e tê minu na skola e tê mai ki es ta idadi Tê un monti artista ki meris ta la e ka ta pui Nhos pui mosinhu! Nhos para di gosta di dinheru dimas, dinheru ki ta da, nhos tem quase 2 milhões de view na Cabo Verdeano, é nos Cabo Verdeano, música obido pa tudo koba angolaria moço, música obido ki ama ka yata, pamodi nhos ka pula, nhos flam, nha mãe tinta pé na chão, flam pamodi ki es ka pura pasinho lá, ma kel li ma ka ta fazedu nao, pamodi ki kel li ka sta lá. Músika más tokadu di anu. Mô sim, tudu algen ki sta na live li, nha ba djobe na Funaná ki sta, si un Funanás tene kuazi 2 milhon di abril di 2000, di abril di 2021 pa abril di un anu, si algun ki toka sima kel-li, kel-li labanta Finau di Kóba, pu ómi panuderu bira mudjer, pu finadu na detadu ben pape verdadi. Pamodi ki ka bruda? Mosinhu, kenha ki merese nha odasia? Kel-li é úniku múzika ki toka más na 2021. Más ki ómi ki ten korason, korason própi branku, korason linpu, ta fla é verdadi. Kotxi pau ki ten más valiason na YouTube é kel-li, di kel un anu pasadu ki ben pa li. Pamodi ka sera? Nho pensa ma si el ta traba mutu kantal pa el da nho dinheru, nho ten bariga sima xuxu, nho di seme, seme, seme, ah? Inda nho ta tradu merda inda. Deta di lixu Di ntu kau vedi nhos úniku kusa ki nhos gosta li é dinheru ki nhos gosta li Ami N ta bai kau vedi osi di nsin N ta txen N ta tra nhos gosi di nsin N ta txen N ta txen N ta fla toma sen kontu Di ki jetu sta li pa fase palhasada Nhos fla nsi mentira Nhos fla nsi mentira Pamodi nhos ka pui Juzé tanbe la Juzé é xefi di Instagram ma pamodi nhos ka pui la tanbe Poda Ma nhos é un vergonha Tudu anu algen ta riklama di nhos Nhos konpu sta Panuleru di merda. Lixu di merda. Ami N ta kre konxi nhos pesoalmenti pa N fla nhos, nhos ka ta da valor kenha ki ten valor. Nhos gosta di dinheru más di ki nhos kabésa. Nhos nase nhos ku nhos é kadiá ku Zekinha, nhos ka nase ku nada nau. Deus dja da sorti sin mas nhos pui kenha ki merese nhos pula. Kenha ki ten ki ten si valor nhos pula. Pamodi ki ka ta fika fika la? Pamodi pamodi musika nton abo é musika di anu ô nhos furu ki sta di anu? Música toca pa mati ka yata toca ki txuba txubi Cabo Verde tem 40 anos ka traz água txuba txubi na Cabo Verde ki traz água pamodi ka bu la pamodi nhos ta pagadu dja nhos pagadu ti ki nhos dexa di carreira largo mosinhos um dia nhos ta nhos ta nhos ta alguém traz nhos dinheiro ta da nhos na na kel otu lado ainda mi ki fla nhos pamodi Pamodi ki ki es ka pui funaná di oanu la? Komu kotxi pô sta la? Pamodi es ka pui funaná di anu la? Pe pui. Nho fla-l, nho fla-l, nho fla-l li pamodi o si N fla nho ma nhos é un da un lata di lixu, nhos ta fla mintira. Múzika más tokadu senpri es ta fla si nau kel múzika di oanu. É kel músika ki nu ta poi músika más tokadu bo sinti tudu kel ki sta na li bai na internet bai na youtube bu prufunda na kotxi pó di 2021 pa gosi kai ki tene valeson ki odjadu más txeu ke más ben tokadu nho bai la nho bai la nho bai la nho ta dispartadu ku a mintira olha genti se pemia nho soi kantu milhon ke tela nho djobe nho ta segu nho djobe lixu di merda Dja djobe la, dja djobe la, 23 di abril di 2021, un milhon i oitosentus pamodi ki ka ta la, ki funaná kemá bento karga kela saku di lixu, pamodi kaminhon ka bula, pamodi ka da nho dinheru i mon fitxadu, dinheru ki ta mata nhos un monti, sa tanbe nho kumesa ta mori di otra nho ka tinha muku, pamodi kauverdianu.

Un monti algen ki staba buru na txada ba kaminhu. Undi ki bu txon, bu ta oja ku ta ba kasa di un kalker omi, funa na kel li ta rabenta. Ka pudi na CVMA. CVMA é fetu pa kuzê? Ô CVMA gosi é pa paga? Ami nha. Kenha ki é donu di CVMA txoma-m, n ta da-l 500 kontu pa el pô-m la tanbê. Txoma el pa paga? CVMA é un porkaria. Es é un merda propi. Es ta poi es é ken da mash es ta si ma ke ki ta trabadja na kas ta puta ken li fla li mas tok kar 2021 pamod ka bu la nhos é un data di lixu nhos parse ke vira li mas dja N sai nhos fika di ke jetu kenha ki merese nhos da ken ki merese.